uh, mavonelo ya mina a li tsakisi patu ku famba hi lona i patu le kunani loko u famba hi lona wa kota ku fika lomu twoka u famba a u ne ne muguva tlowo hikuva a li tsakisi ku famba hi lona li ne swo tala loko yi chuka ni minkarhi ya tipfula i patu le kunani ni mabazi a bajiwa a na tsundzuka ka ri nga tshama ni famba hi lona na minavo u kola ku ya mihlanguleni loko fikaka madzingira laha va fikaka ku byela ku e a hi koti ku famba hi kona hi ta famba hi le ka mphakati eku hi ta suka ka mphakati hi tlhela futhi ya muhlanguleni ke minkarhi yo tala wa kuma kunani a va ha yi muhlanguleni va hindzela xikombedzeka va famba u ta fika u ta laha un'wana muchova ku suka kwi ka mphakati eku u ya muhlanguleni tshika ni nghena ke makaya ya hina a hi la ku hi twa mavonelo a n'wina eku me yini hi swona hi nga ku yini ku pato leli li va pato li nga hluvuka kumbe ku vona swi sasekile wena ke hi ku loko ku ri ku na ni ipatu leyi lunghisoko li va xikotiri li nga pfuna yini ndhawu ya ka hina ni mina phasi mundzo kwala ka nongonoko swa vutomi tsikani ta fika mahlweni hi vonako mavonele ya n'wina mu nga hi rhumela ha khensa ke hinkwavo vayingiseti va hi sekelaka ke nongonoko wa hina mayingiseri le ka nongonoko swa vutomi ni pasmos ka ni si fambiseka emahlweni ni languta mavonele a linens tsuvani ha khesa hi mavonelo ya yena hi ku yi sekelaka u yi tsalele ka kunani wena ni yena u vona nga ku na ni pato leri ri fanele li va xikotiri ku nga ri ku na ni i swetipfula ni swin'wana li tshamile lona li bihile u tsala futhi yena ka kunani swilo swi to nyika mutirho ke vanhu va ka hina wena swi ta tlakuseta swona na tibisimusi ke hikovala ku endla ku swi ku xavisa xavisa hikuva patu lona litiwa leyi ri kahle ha khesa hi mavonelo ya wena tshika ni vona mavonelo a blessing u tsale na ku na ni ku fanele ku hi va ni na tidona ti hi pfunaka eku lunghisa patu la hina ha khesa hi mavonelo ya wena blessing a tshika ni languta mavonele a exavier madzinga a nga hi tsalela we a ke hinkwaswo leswi hi vulaka ni vona onga kunani mfumo u fanele u nghenela hikuva hambi hi kuma e swilo swo fana na, ma, na tidona ti ta hetiselaka ti lava ekheselo kusuka ka fumo eku ti kota ku tirha pato la kona lelo wena ni yena ku saseka ka swona leswi ku na ni swilo swi to va swi ka swi tisavo ni vava ni vavhakaku ka tiko la hina ku tsaleka ku hina swi ta tisa emathorisi loko ku ri ku pato la hina li va xikotiri ha khesa xavier madzinga hi mavoni la wena hi nimna pass mondlof kwala ka nongonoko swa vutomi amukhuthaza ekwani varhandzwa va yingiseti eku mu yi landzela ke youtube ni ke soundcloud ma yi engisa kwalaho ma kota kambe ku yi tsalela mavonelo ya n'wina ka mi tirhisa email address nge wa passindlovu at gmail com ma kota kambe ku yi tsalela ke whatsapp ka mi tirhisa nomboro nge wa 0 7 4 2 3 2 478 munga rivali ku like facebook page yi nge wa passmo ndlovu kwala ke nokonoko swa vutomi tsika ni hlaya mavonelo a patience makhondo wunani yena ke hinkwaswo leswi hi ta lava verhodzi eku va ta lunghisa emapato mara mu ta vona ku yi ta tlhela kambe ha lava kheselo kusuka ka mfumo ha khesa patience makondo

lisimu lingowa bosman kusuka ka thomas chauke ni mina pass mondlovu hikwala ka nongonoko swa vutomi tsikanisanisaka ya mahlweni ka nhlaya mavonele a pardon wena ni yena fumo hi wona u kheselako a tidona hambi ku ri ku na ni hi dava na, na tona ha khesa hi mavonelo ya wena na vona ku va niko va tsalaka lava vula timhaka ti ku nani hambi ku ri ku na ni hi kuma tidona swi vula ku na ni ke hinkwaswo n'wina minani hi fanele hi yisa fumo mahlweni henhla ka hinkwaswo leswi hambi mutamo yi nga va na yona hina mara swi ta lava mfumo henhla hikuva a mina ni mapatu a kona lawa e mfumo hi swona ha swi twisisa tsika ni hlaya emavonelo a wiza na ni chawuke ha khesa hi ku yi tsalela vona ni yena ku hava leswi hi nga humesaka um e, hambi ku hikuva hambi hi la ku na ni pato leli ri va xikotiri ku sika ru tenga ku fika boli swi ta lava efumo eku u yi khesela ha khesa n'wamikiya mana bule wena ni yena um hi fanele hi yimayima hi xihina hi nga so fika ka fumo e na ku khesa wena wa tikota e hi fanele hi yimayima hi xihina hi nga so fika ka fumo fumo hi lo gwaze loko hetisela hi mavonelo va mina avo kwala ke nokonoko swa vutomi ke swi tsika ni hlaya mavonelo a dalison chauke wena ni yena pato leli li pato li khomanisaka matiko mambirhi uh, i pato li fanelaka li va xikotiri eku vanhu va fita famba kahle u swi vevukisile tano a ku khensa hi mavonelo a wena ni mina phasi munhu lofukalaka na kona ku swa vutomi kheswi tsika ni nga nghena xitolo
abednigo wa nga lunguta fish and chip ya wena ivi u lunguta ya mina boss ta fana ma a ti fani ni weta ta mina body hmm. ta wena yi fong kong ende ti old ku fana na wena so wa swi tiva ta mina ti huma fish and chip company leya vo xava wa swi tiva twana xitleko swa wena twana xitleka sa mina

Set Free wena ni yena patu a lilunghe swi ta pfuna lava fambaka lwendzo lo leha u nyikile mfanekiso ya harare ni gweru ni tin'wana tindhawu aka ku u vula yena kunani swa tika kunani loko ku ri kunani u lava ku ya ki tindhawu to fana ni teto u rhanga u namela ku ya dorobeni kumbe ku xiredzi eku ta lava besi liya kokwaleyo mara we hayi swa tsakisa ku u namela kwala kaya

eku pato li kota ku lunghisiwa knowledge muketsi a wena ni yena fumo a hi wona u nghene tifanelo teto ta ku pato li vona u vona ku la lunghisiwa wena ni a hi kombeleni ka vakulukumba va hina u tsalele makhansela ni ma-mp a hi swona ni ka mi khomeleke nongonoko wa hina vito ni mina pasi mundzo va yi hlangani kambe vhiki dyako ni ka ni mu tisela nongonoko wa n'wina ha mi khutaza ku mu hi tsalela mavonelo a n'wina tirhisani email inge wa pasi ndlovu at gmail com a kota kambe ku ni tsalela ke whatsapp ka mi tirhisa nomboro 0774232478 mi nga rivali kambe ku yi engisa ka youtube ni ka soundcloud vito ni mina pass mondlof kani ku salani